यौ सोहन बाबू की बात छै यौ अहाँ और गिरहत की गप करे छलौ है जे हुनको हंसी नहीं रुक रहल छै और अहूँ के मुंह पर चवनिया मुस्कान है
माधव बाबू यौ माधव बाबू ई मुने मुन की मुस्का रहल छी यौ
ओहो सोहन बाबू आबू आबू बैसू यौ किछु नहि केने नहि बचपन के बात सब किछु मोन पड़ि गेल छलै ताहि दुआरे हंसी अबै छलै
अरे अरे पहिलुक बाते कुछ और छल माता बाबू
सोहन बाबू अहाँके मोन अछि आमक गाछी मे जखन आम बिछले जाइ छलियै आ त एक हाथ से पेट पकड़ी आर एक हाथ से आम एम्हर पेट पकड़ी त आम गुड़क जाय आर आम पकड़ी त पेट खसि पड़े
यौ माधव बाबू आमक गाछी के बात केलहुँ तखन एकटा बात हमरो मोन पड़ि गेल हमर संगी साथी सब अगिया बेताल छल आ एक नंबर गछ चढ़ इम्हर हमरा ने गाछ चढ़ आवे छल आ दोसर हम थोड़े संकोची से हो छलू मुदा संगी साथी कहलक तो गाछ पर नहीं चढ़ी हैं तू खाली आम बिछी हैं उनका कहला पर विदा भ गेलू आ हमर दुर्भाग्य देखियो ओही दिन गाछ वाला सेहो धपैल हमर सब संगी साथी परा गेल आ हम पकड़ा गेलू गाछक मलिकारसँ तऽ बचि गेलहुँ मुदा घर पर बाबूजी नीकसँ धो देलनि
सोहन बाबू हम तऽ ओहो दिन नहि बिसरै छी अपन माय के कौशल्या में से किछु पाई चोरा क आ ओकरे सिरमा तर में राखि दै छलियै आ जखन दू तीन दिन बीत जाइ छलैया आ देखै छलियै खोज पुछारी नहि केलक तखन खुशी मोन से जाइत छलहुँ आ सभसँ पहिने चौक पर रसगुल्ला आ सिंघारा चेप दै छलियै ओहि पाइ के आ एक दिन बढ़िया से खा पी के पहुंचलहुं घर पर देखलहुं माँ के झाड़ू लऽ के पहले से ठार हम कहलिए बात की भेले तब पता चलल जे संगी साथी के खुएलहुं सएह संगी साथी आबि कऽ कहि देलकै सभटा खिस्सा ओकर बाद जे रसगुल्ला से तऽ निकलिए गेल ततेक झाड़ू खेलहुँ ओहि झाड़ू पर सभटा चोर के आदत फूटि गेल
माधव बाबू हमरा मोन पड़ैया स्कूल के ओ दिन जखन मास्टर साहब झुमकी लऽ कऽ हाथ बढ़ाबै लेल कहै छलखिन तखन हम हनुमान चालीसा पढ़ऽ लागै छलहुँ
सोहन बाबू स्कूल के बात पर तो हमरा एकटा बात और मन पार दिल अहाँ एक बेर स्कूल में एनाहे सवाल जवाब चलत रहे हमर एक संगी चुन्नू एक सवाल के जवाब नहीं दिल वही पर हमरा मास्टर साहब कहल कि बौआ एक मारू अहाँ हम बुझलियै अपन संगी अइ साथी अइ हम ओकरा धीरेसँ मारलहुँ ई नहि बुझल रहए कि अगला बारी हमरे आबि जाय फेर हमरा एकटा संस्कृतमे श्लोक पुछला आर हम ओकर जवाब नहि दऽ पेलहुँ फेर ओएह चुनुआके कहलखिन कि आब तो एकरा मार लेकिन ओएह हमर संगी चुन्नू हमरा पर बेरहम भऽ गेल चारि दिन तक कान गुंगियाइत रहल
यो माधव बाबू कम बेस ई सब चीज सबके संग भेल है जह गति तोरा सह गति मोरा
पवित्र हो ई गिरहत आ सोहन बाबू की फुसुर फुसुर कर रहल छ तुम हो बेचन ई पक्का कोनो फ्री वाला जोगाड़ में लागल है तू अपन मालिक
पवित्र तू तो हरदम गिरहत के बारे में गलते सोचत रहे छन देखै नहि छी सोहन बाबू सेहो मुस्की दऽ रहल छथिन कोनो आओर बात हेतै हो बेचन लगैए जेना मलिकाइन नैहर चलि गेलखिन हैं हो तैं एते हिनका मुंह पर मुस्कान आबि रहल छनि मालिक के
हँ जखन गिरहतनी नहि हेथिन नैहर चलि गेल हेथिन तखन तऽ हमही आइ नोत दऽ देबनि गिरहतके
हो बेचन तू मालिक के नोत देबहुन आर ओ तोरा ठाम नोत खेला जेथुन मोन छ पछिला बेर के केहन का तू मुंह पकेने रहन मालिक बजैत रहै इहे गुड़ खेने कान छै देने
रे पवित्र तोरा ओ कहावत मोन पड़ छौ जे गाँव सब बजे छलैया कोन फकरा हो ये अरनी दुसलक बरनी के आ शुभ दुसलक चालन के से अपन मुंह देख के बात बादल कर बुढ़बा कहीं के
नहि हो बेचन ई बात हम तो तोरा थोड़े कहै छलियै है
नहि तू किया कहब ई तऽ रेडियो पर समाचार में अबै छलैया
छोड़ा छोड़ा बेचन हम सब अपने में किया लड़ै छी जहन आबिए गेल छी तऽ पूछ लै छियै मालिक सँ सोहन बाबू दुनू तऽ छथुने एतऽ चल
यौ सोहन बाबू की बात छै यौ अहाँ और गिरहत की गप करे छलौ है जे हुनको हंसी नहीं रुक रहल छै और अहूँ के मुंह पर चवनिया मुस्कान है
अरे बेचन आओ आओ पवित्र आओ आओ आओ अरे कोनो खास बात नहि ओहिना बचपनक दिन मोन पड़ि गेल छल तऽ वएह हम दुनू गोटे आपसमे बात कऽ रहल छलहुँ अहूँ अच्छा अहूँ सबके तऽ कोनो ने कोनो यादगार पल हैत ओ बचपन के अहूँ सब सुनाउ नहि यौ सोहन बाबू हम सब तऽ जन्मते जवान भऽ गेलियै